א גוטן אוונט, מיטוואך, י' אייר תשע ע ח, ווי כ'האב געזאגט נעכטן איז דא אסאך צו רעדן וועגן לג בעומר, און איר זעט היינט איז געשען א מעשה, וואס איז געשען? ס'איז א אלטע מעשה, מעשות וואס מען ווייסט שוין פון אסאך יארן, אבער האט היינט ענדע האט די טעלעוויזיע געמאכט פון דעם אן ענין, איינמאל פאר אלעמאל זאל מען לערנען און וויסן וואס הייסט לג בעומר אין מירון, אבער דאס איז נישט מער ווי א מקום פון שחיתות און השחתה, פון רייסן געלט און אויסנוצן אלעס וואס מען קען ארויסנעמען פון עולם געלט, און ס'איז דא אסאך וועגן וואס צו רעדן, איר מיינט זיכער איך גיי רעדן וועגן חייראטל און וועגן הכנסת אורחים און די, מען וועט נאך רעדן וועגן די זאכן אויכעט, הו הו הו, וואס דארטן טוט זיך אפעט גניבה גזילה און השחתה, מיט די פסח חמירא מיט נאך אזעלכע זאכן, היינט גיי איך רעדן וועגן אן אנדערע זאך, א זאך וואס היינט די טעלעוויזיע האט היינט אין ארץ ישראל, גענומען א א גאבע פון א רעבין און דעם געשיקט צו יענעם עסקן, א עסקן וואס ער פארקויפט טיקעטס, אזעלכע כרטיסים, דאס איז אזעלכע אישורים וואס מען לאזט דיר ארויף גיין דעם רעבין מיט א צוויי דריי גבאים קענען ארויף פארן מיט די קאר אויבן ארויף דעם בארג, אויבן ארויף ווער ווער עס קען מירון, און אונטן ארויף אויבן מען זאל נישט דארפן גיין צופוס, זיי זאלן קענען גיין ווי מלאכים, ארויף גיין מיט די קאר מיט זיי לאזן ביז צוגיין ביז צום פלאץ. און ער וויל פאר דעם טויזנט נײַן הונדערט דאלער, איר הערט? פארוואס טויזנט נײַן הונדערט דאלער איז דער פרייז און דער סייד אז זיי האבן צוגעריטן א אישו ארויף צו גיין אויפן בארג אין מירון, פרעג איך אייך ווי קוקן מיר אויס? דאס איז מירון? אויף דעם דארף מען מיר אן? פאר אזעלכע סארט מעשים? גייען מענטשן און עסקנים, מען נוצט אויס דעם גאנצן, דער גאנצער טאראראם מיט דעם גאנצן ענין פאר איין זאך, מען זאל קענען ארויסשלעפן פון מענטשן געלט? און בכלל, פארוואס איין רבי יא און איין רבי נישט? יא, ווייל דער רבי האט באצאלט טויזנט איין הונדערט, קומט ער, אבער פאר וועמען? פאר וועמען האט ער געגעבן די געלט? פאר רבי שמעון'ען? פאר וועמען? דאס איז דאך געלט וואס גייט אין קעשענעס דא חברה וואס ווערן רייך דארטן אויף א גאנץ יאר מען מאכט אזוי פרנסה אזא עסקן אז ער שטעלט זיך צו צען חברה אזעלכע מאכט ניינצן טויזנט דאלער אין איין נאכט די ווייסט וואס ס'הייסט ניינצן טויזנט דאלער אין ארץ ישראל? אההההה ס'איז נישט אמעריקע אין ארץ ישראל ניינצן טויזנט דאלער איז א שיינע הכנסה גאר א שיינע הכנסה. דאס איז נאך אין איין נאכט, שטעלט זיך אויס אז ער טוט נאך מיט אנדערע זאכן, און דאס איז איין עסקן, און ער ווייסט וויפיל אזעלכע עסקנים איז דא, און פארגעסט נישט אז ער ווייסט וויפיל רעבעס ווילן ארויפפארן, נישט נאר רעבעס און עסקנים און אנדערע וואס ווילן ארויפפארן הייבן און דארפן באצאלן וויסער צאמעס געלט. איך פרעג אייך, ווי קוקט אויס דער גאנצער מירון מיט דעם גאנצן ענין, אויב ס'קוקט אזוי אויס און מ'טוט אזעלכע זאכן? מ'מיינט עפעס ערנסט? מ'מיינט רבי שמעונ'ען? צו מ'מיינט דא? ליידער, ליידער, ליידער, אזוי קוקן מיר אויס. דאס איז נאר איינע פון די זאכן וואס טוט זיך אין מירון, און בלי נדר, מיר וועלן ממשיך זיין ביז לג בעומר, מ'זאל זיך משתדל זיין ממשיך זיין מיט נאך מעשים וואס השם ישמרינו ויצילנו וואס דארטן קומט פאר. א גוטן אוונט.